Arma ġdida! Arma ġdida! Arma ġdida! Kull dejjem titwaqqafni lili.
Qed tajt fuq Joseph Muscat, jek? Kull sena twaqqafni. Ara dak friend tiegħi fuq il-Facebook. Ma tistax toqgħod taqbad miegħu. Xi ġmielem il-Facebook tajċ kemm għandi friends. Dal-aħħar kont mistieden party tal-Friends tal-Kunsuelu. Tgħidx kemm żfinna, jien, il-Kunsuelu u s-Surġent. Joseph imma ma żifinx għax kellu kundizzjoni medka, xi ħaġa f'saqajh. Aw, sieħbi! Allura, inti taf xi protottoloġista tajjeb? U prottoloġista x'għandu x'jaqsam? Għax għandek bżonn tirranġa wiċċek.
Prottoloġista huwa tabib li jċċekkjalek il-warani. U inti wiċċek u l-patata mhux xorta sieħbi għala tabbarrem qabel nirranġalek wiċċek jien. Joseph Kapaċi, eh? kollox bidel, kollox. Lill-anġlu għaxxarlu l-mustaċċi. Anka lil Michelle. Serva kelmi tamlitinna meta farat il-kompetizzjoni għall-arma l-ġdida tal-partit. L-inqalunna nistaw nivvutaw għalli mar marridu, basta nivvutaw għal number 2. Kif sirna kolna kompetizzjonijiet, b'xi mod tiddawa l-lira. Jien għandi daħab ibtijaj ċalis solari. Asir, nżomm iqsar minn gonzi kull ma fih daqshekk iktar minn kert farruġa. U dan tħajjar u daħal għal kompetizzjoni għal min għandu li sar par idejn. U rebaħ ġil ewwel tajċ kem feraħ għamel il-kuraġġ u daħal għal kompetizzjoni għal min għandu li sar par saqajn. U reġa' rebaħ tajċ kem feraħ. Allura daħal għal kompetizzjoni għal min għandu l-iżgħar par fufużelas. U ħareġ imbikkem jagħti fuq sidru, għatlu x'ġaralek, ħanini ċali x'ġaralek. Minu xar longu der. Dal-aħħar mort laqgħet tal-union. L-irjus il-kbar kollha kienu hemm. Kien hemm Toni Zarb, Anġlu Farrugia u Ċon Bandi. U Anġlu għamlilna diskors imqaxxar. Qalilna jien twilidt Lajburist, għext ta' Lajburist u mmut ta' Lajburist! U l-fixixxa minn wara qallu aru każa, Anġ, imissu jkollok naqra iktar ambizzjoni!

fix-xemx u tfaċċa l-ingravatu Nazzjonalisti ppatentjat Għalli hawn salv, Għalli int tas-Sanità ġejt nagħmillek l-inspection, Għalli ħa nidħollok fl-għalqa tal-faċċata Għatlu mela x'tagħmel ma tidħolx f'dik l-għalqa, Għalli ħa nurik ħaġa salv, u ħariġli t-tassra tal-PN. Għalli qed tarani, għalli bdejn nidħol fejn rrid, fix-xħin irrid, u meta rrid, u kif irrid, u ta' raġel qabad u qabeż fl-għalqa, fid-daqqa u l-ħin narah jiġri, b'saqajh masormu, bil-barrel kbir jiġri warajh. Salv, għajni, salv, għajnut, salv! U jien biex ngħinu għatlu, U riħit tassar Abu Lin! Kemm hu kbir Joseph Terremoti, eh? Li li bat li din ara. Għetlu s-sala jqaxxartoni, inqaxxar jien. Imma kien hemm min tela fil-mustaċċi, kien hemm ukoll min tela fil-petruna, eh? Allura għal daw in-nies li tilfu posthom bħad-dentist Vella Haber, Jason, Zrinzo, Manwel li m'għadux fuq il-wan, Joseph Qalli iddedikalhom diska, ħa nurruhom li għadna nħobbuhom, he? Allura Maestro! One!